Salam gadyrly watandaşlar. Häzir men gyssagly bir habar yglan etmekçi. Dünkü apreliň on dördi güni Türkmenistanda Halk Maslahatynyň ýygnagy bolanda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow özüni Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine belleýär. Özi bu ýygnagy başlaýar, özi açýar, özem öz-özüni belleýär we ýüz prosent ýaňky elli alty agzanyň Türk Halk Maslahatynyň agzalarynyň elli alty sesiniň, elli alty adamyň sesinem ýüz prosent el galdyrmak bilen gollaýarlar. Şeýdibem özi Halk Maslahatyna başlyk bolýar. Bu ýerde indi nähili kanun bozulşyklar emele gelýär. Özi prezident bolup, özi kanuny göz-görtele bozýar. Bu ýerde halk konstitusiýada, konstitusiýa boýunça Türkmenistanyň prezidenti Halk Maslahatyna agza-da bolup bilmeýär, ol-a başlyk ekeni, agza-da bolup bilmeýär. Ýagny bu gadagançylyk şeýle görkezilen Konstitusiýada, emma oňa garamazdan, ol özüni Halk Maslahatynyň başlygy edip belleýär. Indi bu näme diýmek? Eger Türkmenistanyň Prezidenti ýarawsyzlygy sebäpli ýa başga bir sebäplere görä ýurdy dolandyryp bilmese, Halk Maslahatyň Başlygy wagtlaýynça dolandyryp bilýär diýen kanun bar Konstitusiýada. Indi şoňa laýyklykda Türkmenistanyň Prezidenti öz ýaňky borjuny, wezipesini ýerine ýetirip bilmän ýagdaýynda ýagny Halk Maslahatynyň başlygy özi bolup galýar. Bu bu eýýäm näme diýmäni aňladýar. Ogluny prezident goýsa, prezident edip bellese, diýmek, ogly bir saý sebäp bilen başarmaýan ýagdaýynda-da Halk Maslahatynyň başlygy bu zatlary alyp çykyp gidibilýär, alyp ýöredibilýär diýmek. Indi men size gadyrly watandaşlar ýatlatmakçy, düýnki

hem synlaýar bu programmany şonuň üçin hem men size etjek haýyşym her gün ir bilen şo turaňyzda çaý çörek iýen wagtyňyz göni bäş minut ýutuba girip ýaňky watan programmasyna hökman dislaýk goýuň ýadyňyzdan çykmaz ýaly şo irden nahar iýen ýeriňizde stoluň başynda stenaň ýüzüne Meselem, stolaň ýüzüne bir ak kagyza ýazyp goýýaňyz, ir bilen turup Watan programma dislaýk goýmaly diýip. Şu ullakan harp bilen bellik ediňde, iýýän nahar iýýän stoluňyzyň ýokarsyna asyp goýuň şony ýadyňyzdan çykmaz ýaly. Her gün şol endik bolsun her birimize. Gidip her bizim şoňa dislaýk goýmaly. Näme üçin? Sebäbi bunu daşary ýurt ýaňky mejitnarodnyý halkara gözegçiler bar. Şolar syn edýän syn edende näme üçin beýle bu giden dislaýklar emele gelýär watan programmasynda diýip sorag dörär ýaly. Bu zatlar gaty uly rol oýnaýar şu dislaýklar. Şonuň üçin gadyrly watandaşlar ýatdan çykarmalyň dislaýk her gün irden goýup çykalyň. Onda ine şu günki meniň şu etjek bildirişim şu barada Berdimuhamedow barada, onuň edýän pyssy-pyjurlyklary barada, ogly ikisi bilen özlerini ogly ikisi ýurdy dolandyrmakçy. Ine meniň gelen netijäm ine şeýleräk. Bolýa sag boluň, sag oturyň.